Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра лашасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пир лашасем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл? Лаша! Мӗн туса пурӑнать? Пурте пӗлӗкӗн пӗлтереш, лашасемпе ярӑнма пулать. Тӗрӗсрех вӗсем ҫинче. Элек вӗсемпе хирсенче ӗҫленӗ пулнӑ. Тата ӗлӗкрех вӗсемпе ҫапӑҫма кайнӑ пулнӑ рыцарьсем вӑхӑтӗнче. Паянхи кунпа лашасемпе нумайрах скачкисенче хутшӑнаҫҫӗ тата выставкӑсемпе аукционсенче. Ҫапла тата мӗнле интереслӗ пӗлтерӗшсем пур вӗсенче! Сирене лашасем килӗшеҫҫӗ пулсан, манпа пӗрле тишкерсе тухма сӗнетӗп. Лашасем вӗсем не парнокопытные шутланаҫҫӗ. Ку ӑнлантарать ҫав япалана мӗн вӗсен пӗрер сарлака чернисем. Икке пайланман. Лашасем ҫер ҫинче этемсенчен маларах пулса аталаннӑ. Айдыр пӗрле астуса илетпӗр анлӑ сарӑлнӑ представителӗсем ҫинчен. Весенчен лошадь Пржевальского.

Пӗрремеш лашасен представителӗсем пӗчӗке пулнӑ. Йытӑ пысӑкӑш. Тӑватӑ миллион ҫул каялла Северный Америкӑран лашасем юлашки хут улшӑннӑ пулнӑ паянхи лашасем пек. Кайран ӗлӗкхи лашасем Перешей канале урлӑ Америкӑран Евразине ҫитнӗ пулнӑ. Унтан тата Африкӑна та ҫитнӗ пулнӑ. Ҫавӑнпа та паянхи Африкӑра пурӑнакан зебрӑсем, вӗсем ӗлӗкхи лашасен потомкисем шутланса тӑраҫҫӗ. Паянхи кунпа пур пӗрер вид представитель хӑшӗсене ҫынсем домашнего туман. Вӑл проживальский лажа. Вӗсем нумайрак Китайпа Монголи хирӗсенче пурӑнаҫҫӗ. Юлашки вилне лажасен представителе пулнӑ тарпан. Икҫӗр ҫул каялла пурӑннӑ пулнӑ. Малтанах этемсем лашасене одомашнивать тума пуҫличчен нумайрах апатланма аркатнӑ пулнӑ. Кайран ӑнлана пуҫланӑ лашасене Аллах ӑнӑхтарма пулать. Унтан вара нумай халӑхсем лашасене хирти ӗҫсем валли усрама пуҫланӑ. Ҫирем вӑтӑр ҫул каялла Ялсенче лашасен фермисем пулнӑ. Пӗтӗм Раҫҫейӗпе. Паянхи кунпа ҫакӑн пек фермисем ҫухалнӑ. Халь вара нумайрах частниксем хӑйсем валли тытаҫҫӗ лашасене. Лашасен кӗлетки мощный пек курӑнать. Урисем ҫинҫерех, мӑйӗ хӑватлӑ, Пуҫе йӗркелле курӑнать, пӗчӗккӗ мар. Мощный выльӑх пек пулсан та пуҫ мими пӗчӗкке вӗсен. Анчах ҫак выльӑха ӑслӑ тесе пӗлтереҫҫӗ. Лашана тӗрӗс пӑхсан вӑл командӑсем те вӗренеять, йытӑсем пекех. Пуҫӗнче вӗсен хитре те вӑрӑм хӑлхисем пур. Тата икӗ пысӑк куҫӗсем. Сӑмсипе вӗсем питӗ аван туять. идеальный выльӑх пур пулсан та лашасене ҫав списока кӗртме пулать тесе шутлама пулать. Тӗсесем пирки каласан пертан мар вӗсем. Тӗрлӗ ҫӗртре пурӑнакан лашасем тӗрлӗ тӗсле пулаҫҫӗ. Лашасем хӑйсем пурнӑҫӗнче вунпилӗк ҫирӗм ҫул пурӑнаҫҫӗ. Пӗчӗкрех пародисем нумайрах пурӑнма пултараҫҫӗ. Оселпа Ишака вӗсене чӑвашла ашак тесе куҫараҫҫӗ. Ак вӗсем вара ахаль лашасенчен кӑш нумайрах пурӑнма пултараҫҫӗ. Историнче чи нумай пурӑнакан лаша утмӑлӑкӗ ҫула ҫитнӗ пулнӑ. Лаша вӑл курӑка ҫиекен выльӑх. Ҫуллахи вӑхӑтра лашасем вӑйлӑ мӑнтӑрланма пултараҫҫӗ. Мӗншӗн тесен чӗре курӑк нумай. Хӗлле вара выльӑх хӑйӗн йывӑрӑшне пӑрахать. Типе курӑкран усси нумаях мар. Тискер вырӑнсенче лашасене кашкӑрсем, упасем, тигрсем тарӑхтарнӑ пулнӑ. Паянхи кунпа лашасене нумайрах витесенче усраҫҫӗ. Конюшни тесе те калама пулать. Тӗлӗнмелле те интереслӗ пӗлтереш. Лашасем нумайта тӗрле пулсан вӗсене скрещивать тума пулать нумайӑшне. Унтан вара вӗсем несӗлсемте пама пултараҫҫӗ. Эсир тӗрлӗ тӗсле лашасене курнӑ пулсан, манмала мар. Ун пеккисем пур, анчах нумаях мар. Нумай та тӗрле тӗсле лашасене искусственно выводить тунӑ пулнӑ. Ҫавна пула вӗсем пуҫлӑхӗпе сахал. Частарах вӗсене пуян ҫынсем частный коллекци валли усраҫҫӗ. Тата выставкӑсем валли юриех тытаҫҫӗ. Кесре лашисем вунпер уйӑх йывӑрла ҫӳреҫҫӗ. Кайран пӗрер тихаҫи ҫуратаҫҫӗ. Иге несер пулни те сайра хутра пулать. Тихи ҫуралсан пӗр-ик сехетрен амӑшӗ ҫумӗнче чупса ҫӳреме пултарать. Кайран амӑшӗ ҫур ҫул сетпе ҫитерсе ӳстерет. Ҫӳри те ҫав вӑхӑтала курӑка чӑмлама вӗренет. Лашасем йывӑр хӑнӑха ҫурӑк ҫимеҫе ҫиме. Тӗлӗнмелле пек, лашасен куҫӗсем тӗрлӗ тӗссем уйӑрма пӗлеҫҫӗ. Анчах кӑвакпа хӗрлӗ тӗс уйӑрма пултараймаҫҫӗ. Сыхланмалли япаласем лашасен аванах пур. Хӑрушла япали вӗсен чернисем, вырӑсла копыта. Ҫак выльӑх хӑҫатӑ урисемпе сиксе тапма пӗлет. Хутте кама ҫакӑн пек пырса лекре пулсан Лаша патне урӑх пыма шухӑшламасть. Тата лашасем малти урисемпе сиксе лапчӑтма пултараҫҫӗ. Каллех хӑрушлӑ япала. Тата лашасен кӑмӑлӗ ҫук пулсан вӗсем хытӑ ҫыртма та пӗлеҫҫӗ. Лашасем вӗсем иреке юратаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та лашана уҫӑлтарса ҫӳремесен лаша аптрама пуҫлать. Тата лашасен хитре ҫилхийе пур. Грива те ҫывӑрӑсла. Ҫакна пуҫри ҫӳҫсемпе танлаштарма пулать. Лашасен куҫӗ виҫҫӗр утмӑл градуса курать. Тата ачисен хӗрӗх шӑл ҫӑварӗнче амисен вӑтӑрултӑ шӑл ҫеҫ кӑна. Лашасем хӗрӗх алӑ километр сехетпе чупма пултараҫҫӗ, анчах чупаҫҫӗ лашасем инҫе мар, час ывӑнаҫҫӗ. Вӗсене спокойный темп кирлӗ инҫе те чупма. Тата лашасем питӗ аван шывра ишме пултараҫҫӗ. Лашана юратса пӑхса ӳстерсен вӗсем сирӗншӗн ҫывӑх юлташ пулма пултараҫҫӗ. Паянхи кунпа лашасене машина хакӗсемпе сутаҫҫӗ. Чи хаклӑ Френкель ятлӑ лашана арабсем скачкисем валли икҫӗр миллионлӑх илне пулнӑ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеона. Чипер йӑлӑр, туссем!